Aberaeron yn Sir Ceredigion. Nepell o fan cychwyn stori anhygoel sy'n cysylltu Cymru a gwlad ben arall y byd. Tu cefn i fi fan hyn mae capel Neuadd Lwyd. Mae y capel yma le allweddol yn stori ryfeddol Cymru a Madagascar. Diwedd y ddeunawfed ganrif, dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, y gweinidog yma oedd gŵr o'r enw Thomas Phillips. A, ac yn ogystal â bod yn weinidog ar y capel, roedd e hefyd wedi sefydlu academi um, nepell o'r capel yma, lle roedd yn hyfforddi dynion ifanc ar gyfer y weinidogaeth. Roedd Thomas Phillips yn becso'n fawr iawn am glodi ac agyfiawnder ar draws y byd. Ac un o'r mannau oedd ar ei feddwl e oedd Madagascar, a a'r angen i fynd yno i gyflwyno'r Efengyl ac i helpu'r bobl. Roedd e'n teimlo bod e rhy hen i fynd i hunan ond eto roedd y baich yn pwyso'n drwm arno. Fe rannodd e i faich gyda'i gynulleidfa yma a gyda'i fyfyrwyr hefyd, a diolch bod 'na ddau ohonyn nhw wedi ymateb mwy na lai yn syth. sef Tomos Bevan a David Jones. Wel, ni di dringo lan nawr o gapel Neuadd Lwyd a cyrraedd y llecyn bach hyfryd yma. Mae'n ganolfan Merlota erbyn hyn, ond dyma oedd Penrhyw, cartre David Jones. Ddim yn bell iawn o fan hyn hefyd, mae cartre uh, Thomas Bevan. Uh, y ddau ohonyn nhw siwr o fod wedi tyfu lan gyda'i gilydd, wedi bod yn mynd i'r capel gyda'i gilydd, yn yr academi gyda'i gilydd, ynte hefyd yn ymateb i'r un alwad. Roedd y ddau yn mynychu Academi Thomas Phillips, canolfan a fi'n hyfforddi dros 200 o fyfyrwyr i'r weinidogaeth. Er bod cartre Phillips yn dal i sefyll, Dim ond adfeilion sydd o'r Academi wreiddiol heddiw.
Jerusalem, Capel yr Annibynwyr yng Ngwynfe, Sir Gyfyrddin sydd y tu ôl i fi fan hyn. Ac mae hwn yn adeilad arwyddocaol hefyd yn stori Cymru a Madagascar, oherwydd dyma gapel David Griffiths, y trydydd cenhadwr, aeth allan rhyw ychydig flynyddoedd ar ôl David Jones a Tomos Bevan i Madagascar. Ac fe fuodd e hefyd yn fyfyriwr yn yr Academi, a mae e yn sicr yn un o'r rhai sy'n dal i gael ei anwylo a'i barchu yn, yn enfawr gan pobl Madagascar o hyd. Ochr draw i Gapel Neuadd Lwyd mae'r cae arbennig yma sydd nawr yn cael ei baratoi ar gyfer bod yn winllan. Ond 20 mlynedd yn ôl oedd 'na rywbeth gwahanol iawn yn digwydd yma. Ar ôl i David Jones a Thomas Bevan ymateb i'r alwad i fynd i Madagascar, fe aethon nhw i'r Coleg Cenhadol ger Portsmouth ac yna dod nôl fan hyn i gael ei ordeinio, ac yn y fan yma, mae'n debyg, yn y cae arbennig yma, digwyddodd yr ordeinio, ac oddi yn achlysur ryfeddol, fe ddwedir bod 'na dorf o dros 5,000 o bobl wedi ymgynnull yma ar gyfer y gwasanaeth ordeinio yn Awst. 1817 ac wedyn wrth gwrs dechrau'r flwyddyn ganlynol o'n nhw'n dechrau ar eu taith gyda'u teuluoedd i Fadagascar. Rwy'n sefyll ar lan camlas Pangalan. Dyma y man lle nath y cenhadon cynta yy lanio. David Jones a Tomos Bevan yn gynta. wedi cyrraedd Mauritius, wedi gadael eu teuluoedd fan 'na, dod draw fan hyn, a wedyn glaniodd David Griffiths hefyd. Mae rhywun yn meddwl am y daith o'n nhw wedi bod arni i gyrraedd y fan yma, chimod, yn, yn gadael Llundain yn mis Chwefror, ac yn glanio yn Mauritius wedyn yng Ngorffennaf, a wedyn dod draw fan hyn yn mis Awst. Ond nid jyst yn y fan yma, wrth gwrs, fe aeth David Jones yn ei flaen i'r brif ddinas Antananarivo, Ac yn yr un modd wedyn, David Griffiths yn neud yr union yr un daith ychydig flynyddoedd wedi hynny.
Fe gafodd y ddau genhadwr groeso gan y bobl leol, ac yn benodol gan Frenin y Ranbarth. Dychwelodd y ddau i Morisias i gasglu eu teuluoedd a mynd yn ôl i Fadagascar. Ond ar ôl rhai wythnosau, roedd Thomas Bevan, Mary ei wraig a'i phlentyn, a Louisa, gwraig David Jones a'i phlentyn hwythe, wedi marw o glefyd malaria. Er wedi wynebu colled enfawr ar ddechrau'r genhadaeth, roedd David Jones yn benderfynol o fynd yn ei flaen ar ei ben ei hun i'r brifddinas. i barhau â'r gwaith.
Antananarivo, y brif ddinas sydd o'n blaen i fan hyn, a dwi'n credu bod ni'n siŵr o fod yn sefyll yn un o'r mannau i gael yr olygfa orau o'r ddinas, y cyfan ohoni yn, yn ymestyn uh, o'n blaenau ni. A mae bobl ni wedi cwrdd nhw, pobl ni wedi bod yn eu cwmni nhw, yn bobl arbennig iawn, bobl croesawgar iawn, bobl sy'n bardroi o'i hamser i adrodd i stori, a, a mae'n mynd i fod yn, yn, yn fraint i gael cyflwyno i stori nhw uh, i uh, yr annibynnwyr yng Nghymru.

I ni yma yn Eglwys Ambattona'r Canga, sef un o'r peder eglwys yn Antananarivo sydd yn coffáu y merthyron Cristnogol cynta yn y wlad. Ond mae hwn yn arbennig hefyd oherwydd yma mae yna garreg coffa ddau genhadwr o Gymru yn cydnabod y ffaith mae nhw ddath yr efengyl gynta i Madagascar Maen nhw sefydlodd yr eglwys gynta, a hefyd cyfieithu'r Beibl i'r iaith Falagaseg. Mae gweld enwau'r ddau genhadwr o Gymru, mae yn cyffwrdd rhywun o feddwl bod y ddau yma wedi dod allan o gefn gwlad Cymru nôl 200 mlynedd yn ôl, wedi wneud yr antur fawr yma i ddod yr Efengyl i'r wlad yma, a mae bod yn, wel, yn y wlad ac yn, yn y manne lle bu o'n nhw'n um, dylanwadu ac yn um, hyrwyddo gwaith Dew yn, yn brofiad um, arbennig iawn iawn.
But as Paul the Apostle The first and the greatest missionary said, Others have also done work, I have planted, others have watered the seed.
Mae Pencadlys Eglwysi Madagascar, FJKM, i'w ganfod yng nghanol bwrlwm y brifddinas. Yma ges i gyfle i gwrdd â'i llywydd presennol,

Here in Madagascar. So, school came before church in Madagascar.
Cerwch i ad ysgol rwle yn y byd a fe fydd na rywrai yn chwarae pel, bechgyn a merched. Dyna fel mae wedi bod eriod, dyna fel mae heddi. Er bod yr ysgol yma wedi sefydlu yn 1927, Mae yna gysylltiad hanesyddol rhwng yr ysgol a David Jones, ar wahân i'r enw, oherwydd nepell o fan hyn, yn yr eglwys, dechreuodd e ddysgu y bobl. Ac i ni'n sefyll fan hyn ar dywod, a dyna oedd David Jones yn defnyddio, wrth gwrs, i'w dysgu nhw defnyddio'r tywod i dynnu lluniau, i sgwennu geiriau wrth addysgu. Tad Eglwys Madagascar yw'r enw sy'n cael ei roi ar David Jones.
Yn yr un dre, Tamatave, mae Ysgol Tomos Bevan eto yng ngofal FJKM.
Sefydlwyd yr ysgol nôl yn 30au'r ganrif ddiwetha'. Mae 'na ryw bymtheg cant o blant yma. a bron i 70 o athrawon yn ei dysgu nhw. Maen nhw'n gwneud ystod eang o bynciau um, ac mae yna ethos grisnogol amlwg uh, i'r ysgol yma fel byddwch chi'n disgwyl. Dyma ni yn un o ystafelloedd dosbarth uh, Ysgol Thomas Bevan. Fel chi'n chi gweld, mae'n uh, yn ddigon uh, ddiafyrn Fawr ddim byd mewn 'ma ond yr yym y desgie 'ma. Ond ma' 'na rwbeth hynod yn meddwl bod 'na genedlaethau o blant, ers sefydlu'r ysgol yma nôl yn rhy dege'r ganrif ddwetha, wedi bod yn eistedd yn y dosbarth yma ac yn clywed stori Tomos Bevan a David Jones a David Griffiths, y cenhadon a ddaeth o Gymru.

Mae eglwysi FJKM yn cynnal nifer fawr o brosiectau amrywiol, gan gynnwys cartref i blant amddifad, Topaza, yn y brifddinas. Yno hefyd mae Akani a Voco, sef lloches i ferched anghenus. Ym Mhencadlys FJKM, mae meddygfa a deintyddfa. Ac ar gyrion y brifddinas, mae ganddynt goleg diwinyddol, sy'n addysgu'r myfyrwyr i ofalu am yr amgylchedd, sgiliau a fydd yn werthfawr i'w cymunedau. Ein bwriad yw cefnogi'r prosiectau hyn a chodi arian iddynt yn ein hapêl.
Diwrnod gwahanol iawn heddi i ni yma yn yym goedwig trofannol yy Madagascar a dyna pam ma'r umbrell gyda fi wrth gwrs. A wedi dod yma i weld yr anifeiliaid, nifer o anifeiliaid yn y Madagascar wrth gwrs sydd ddim i'w cael yn unman arall yn y byd. Ac i ni wedi bod yn yng nghwmni'r lemurs heddi. Maen nhw wedi bod yn eistedd yn pennau ni ac yn bwyta bananas mas o'n dwylo ni. Maen nhw'n maen nhw'n ddof iawn yma. Ond mae wedi bod yn hyfryd. Mae, mae rhywun wedi gweld lot ar y teledu ynglyn â uh, coedwigoedd trofannol, wedi uh, clywed digon amdanyn nhw hefyd, um, wedi dysgu amdanyn nhw, ond mae bod ynddyn nhw yn, yn brofiad uh, ryfeddol iawn i'n sylweddoli pa mor werthfawr yw'r llefydd yma a, a pa mor bwysig yw ceisio diogelu nhw. Ni wedi bod yn edrych ar prosiectau amgylcheddol ac yn cael ein atgoffa o gadw gofal o'r amgylchedd. Wel, mae eisiau cadw gofal o'r amgylchedd yma, yr hyn mae Duw wedi rhoi i ni, a mae e'n prysur diflannu os nag y'n ni'n mynd i wneud rhywbeth i'w, i, i rwystro hynny ddigwydd. Mae'r eglwys hon yn 180 mlwydd oed. Mae 'na bobl yma sy'n ddisgynyddion i'r bobl oedd David Jones a Thomas Bevan yn pregethu iddyn nhw yn wreiddiol. Mewn ffordd, dyma ben llanw yn taith ni. Ni wedi dod i'r fan yma i gael ein atgoffa Yym, pam o'n nhw'n dod yma yn y lle gynta, yn dod yma i uh, gyflwyno'r efengil, i gyflwyno Iesu Grist i bobl Madagascar. Mae narwydd o'r weledigaeth oedd yng Nghymru 20 mlynedd yn ôl, weledigaeth i ni wedi colli golwg arni ddi erbyn hyn, ond gweledigaeth mae mawr angen i i adfer hi a'i darganfod hi o'r newydd er mwyn bywhau yn gwlad a'n pobl ni'n hunan. Byddai'n gadael Madagascar gyda lot o atgofion. Byddai'n meddwl am yr bwrlwm i ni'n gweld bob dydd ar y stryd wrth i ni deithio Byddai'n cofio yr arwyddion o dlodi ni 'di gweld yn yn amlwg ar hyd strydoedd Antananarivo a mannau eraill. Gobeithio y byddwch chi yn hael yn eich ymateb.
Am fwy o wybodaeth am yr apêl,